li dan il-kapitlu jsir Ruma, kont diġà Bologna u l-kelma bdiet tiġri, se jsir l-Italja, se jsir Settembru. Jiena qatt ma ħsibt li se jkolli l-opportunità sa nkun wieħed milli nkun f'dan il-kapitlu biex nagħti daqqa t'id. Illa għaliex li se jsir l-Italja jiena li nappartjeni għall-provinċja Dumnikana ta' Malta, bl-ebda mod ma ħsibt. li sa nkun magħhom. Biss meta waslet it-talba fil-Studentat ta' Bologna lis-Surmast mingħand is-Segretarju tal-Kapitlu li għandu bżonn tliet studenti li qegħdin Bologna, il-kriterji li talab, li kienu tlieta li dawn it-tlieta jkunu jsuqu, jitkellmu bl-Ingliż u li jkunu professi solenni, Minn erbatax-il student li konna, kont l-unika wieħed li kelli t-tliet kriterji li talab is-segretarju. Allura bl-ebda mod ma stajt ngħid le u aċċettajt mill-ewwel mas-surmast bil-patt li jaċċetta l-provinċjal. Ftit wara tela' l-provinċjal, kien f'Mejju li għadda, tela' l-provinċjal Bologna għall-ordinazzjoni djakonali tiegħi. U għatlu, Ħa pjaċir, Patri Pawl mill-ewwel qalli iva, opportunità titlifhiex. U wasalna, ġejna l-kapitlu. Bdejna l-kapitlu wasalna hawnhekk Santa Sabina, 29 ta' Awwissu, il-Ħadd, tliet studenti, Matteo Montalcini mill. provinċja tan-Nord tal-Italja, Domenico Spadafora minn provinċja tas-Sud tal-Italja u jiena ovvjament mill-provinċja ta' Malta. L-għada t-Tnejn morna s-Salesianum fejn kellu jibda l-kapitlu ġenerali ta' din is-sena u ppreparajna dak li kien hemm nippreparaw. It-Tlieta kienet ġurnata b'impenji kbar. Mas-sitta u nofs ta' filgħodu tlaqna lejn l-ajruport ta' Fiumicino u bdejna nilqgħu l-vokali u l-kapitulari ġejjin minn diversi partijiet tad-dinja. Għall-ewwel tajtu iva, ħaġa żgħira, imma trid tikkoordina wkoll minibus li ma jistax jgħabbi iktar minn tmienja lin-nies. biex timlieh u fl-istess ħin jilħaq jerġa' jiġi sakemm jingħaqad grupp ta' tmien persuni oħra. L-għada, l-Erbgħa, beda l-kapitlu u aħna bdejna x-xogħol li ma jidhirx. X'inhu xogħolna fil-kapitlu? Dak kollu li kien hemm bżonn. Tqassim ta' karti. fil-laqgħat fis-sala l-kbira fejn ikun hemm il-vokali f'interventi ressquh il-microphone. Fis-segreterija, photocopies, organizzazzjoni oħra mas-segretarju, Padre Francesco Ricci. Dak kollu li jkun hemm bżonn. Ħafna xogħol li ma jidhirx imma jrid isir jekk ikun hemm Ftit karti, ftit dokumenti x'jitqassmu lil vokali, xi ħadd irid iqassamhom. Il-problema tikber il għaliex bħalma nafu fil fl-Ordni għandna tliet lingwi, il-Franċiż, l-Ingliż u l-Ispanjol, u kull vokali jagħżel lingwa. Allura kull dokument ikun ippubblikat, ikun stampat fi tliet lingwi. Inti ma tistax taqbad u tqassam id-dokument bħal meta jkun f'lingwa waħda, trid tagħżel il-persuna u tagħżel il-lingwa li huwa jkun jippreferi jew tkun il-lingwa tiegħu jew tkun il-lingwa li jippreferi li jitkellem biha. Xogħol ieħor, sewqan, ħafna sewqan u ħafna qadi, tiskanta kemm meta jkollok 172 persuna jgħixu f'post wieħed kemm jinqala' ħtiġijiet, jinqalgħu ħtiġijiet, li laqqas toħlomhom. Hemm wieħed minna li qiegħed jagħmilha ta' xufier u kulma jkun hemm bżonn mill-ewwel imur u jixtri. Ma' dan ukoll, peress li l-post għalkemm huwa kbir ħafna huwa limitat fil-kmamar u m'hemmx 172 kamra, hemm ftit inqas, qegħdin ftit minna noqogħdu Santa Sabina. Allura ta' kuljum irridu mmorru minn Santa Sabina għas-Salesianu, vjaġġ ta' madwar 25 minuta. Wara l-ikel ta' nofsinhar jerġa' jkun hemm vjaġġ mis-Salesianu għal Santa Sabina, ieħor minn Santa Sabina għas-Salesianu f'xi tlieta ta' waranofsinhar. u vjaġġ ieħor, l-aħħar vjaġġ mis-Salesianum lura għal Santa Sabina wara l-ikel ta' filgħaxija. B'hekk wieħed jara li x-xogħol li jinvolvi dan il-kapitlu mill-ajutanti bħalna, għal minkejja li ma jidhirx, huwa wkoll importanti li jsir. Wieħed mill-isbaħ mumenti li għext f'dawn il-jiem tal-Kapitlu kien lejlet l-elezzjoni tal-Majjistru Ġenerali. Il-Vespri Solenni, l-Adorazzjoni u mbagħad kien hemm l-Att Penitenzjali. X'intara 172 Dumnikan, kulħadd jinfirex biex iqerr. biex l-għada ssir il-quddiesa tal-Ispirtu s-Santu qabel l-elezzjoni. Kien mument tassew sabiħ hekk tara dik il-fraternità. Mumenti oħra sbieħ ta' din ta' dawn il-ftit ġimgħat li qed ngħixu flimkien huwa l-quddies huwa hija liturġija. Imma kif tkun organizzata minn kull lingwa hija xi ħaġa li ma ssibhiex kullumkien, tara kulturi differenti, għax hemm anke vokali mill-ħames kontinenti, allura kulturi differenti. U l-istess għal filgħaxija, l-liturġija ta' filgħaxija hija wara l-Għasar xi ħaġa li timmeraviljani hija l-kant tas-Salve Regina, għax fejn tara 172, nerġa' ngħid, persuna minn ma nafx kemm-il lingwa differenti, Ma nafx minn kemm il pajjiż differenti, kollha nkantaw flimkien is-Salve Regina li tagħmilna lkoll Dumnikani, ilkoll l-aħwa f'dan l-Ordni Dumnikan. L-għażla tal-Majjistru. Kien qed jissemma, ngħid li kien qed jissemma u billi kont ħafna fis-segreterija fl-ewwel jiem, Bdejt nara wkoll anke fuq il-monitor tal-kompjuter ritratti tiegħu u ta' xi oħrajn li l-aktar kienu msemmijin. Allura ma nistax ngħid li l-għażla ta' Patri Bruno kienet daqshekk sorpriża, l-għaliex kien hemm indikazzjonijiet u indikazzjonijiet qawwija tiegħu. Ma kienx l-uniku Indikat imma kien wieħed mill-indikati. L-impressjoni tiegħi. Nafu l-ewwel darba li ntqajt miegħu Malta kien ġie bħala provinċjal tal-provinċja ta' Franza fl-AEOP tal-2009 u ftit kont kellimtu għax huwa fl-impressjoni tiegħi huwa bniedem ta' ftit diskors. Ftit diskors u forsi għax jistħi. Biss filgħaxija kien Santa Sabina, hawnhekk għandna l-Għasar flimkien, u sellimli u għedtlu nitlob għalik, u daħaqli u qalli grazzi, ovvjament bil-ftit Franċiż li naf jiena u hu jaf bl-Ingliż, bit-Taljan ma stajniex nikkomunikaw. L-impressjoni tiegħu, tiegħi tal-Majjistru, li huwa bniedem li jdum biex jieħu deċiżjoni imma meta jieħu deċiżjoni joħodha tajba. Mhuwiex bniedem li jħobb jidher, innutajtu anke f'ġimgħa u iktar li ilu Majjistru, fil-liturġija dejjem ifittex post mwarrab, jew l-aħħar bank jew ta' qabel l-aħħar bank, f'ġenb, minkejja li hu l-Majjistru ma jfittixx l-ewwel post. Biss, din ma tnaqqas mill-kapaċità tiegħu. Forsi għax huwa mistħi ma jfissirx li mhux kapaċi. Imma naħseb illi bniedem illi qabel jieħu deċiżjoni jdum jaħsibha.